Yona. Lok pa Rwot cen obino bot Yona wod pa Amitai, kun wacci, Ai cit i Ninevi, ma en gang madit, itit lok i kom jone, pi tim megi marac ma dong otyeko ngene wa bota. Ento Yona oa me lwii woko ki i nyim Rwot pi wot Tarcis. En ocito i Jopa ka onongo mel ma cito Tarcis, ci oculo lim ma mitte pi wot odonyo i mel me cito kwedgi Tarcis wek oa woko ki i nyim Rwot. Ento Rwot ocwalo yamo madwong twatwal i nam, omiyo pii me nam otagge matek twatwal ma mel onongo dong cok tur woko. Cutcut lukwang mel gudoko lwo, omiyo dano acel acel ocako kok bot lubangane kun gibolo jami ma onongo tye i mel woko i nam wek mel odong mayot. Ento Yona ocito mere wa i gul mel. obuto kunnu ci onino matek. Ladit me mel obino bote, ocako penye ni, Itamo gin ango in lanino-ni? A malo, ileg Lubangani, gwok nyo Lubangani bitamo piwa, miyo pe wato. Ci guloko kekengi kun giwacci, Kong wabolu kwir, wek wange anga ma oweko gin marac man opoto i komwa. Gubolo kwir, ci kwir opoto i kom Yona. Guwacce ni, Tittiwa, anga ma oweko gin marac man opoto i komwa? Ticci tic ango? Ia ki kwene? Luboni gilwongo ni ngo? In dano me rok mene? En ogamo doggi ni, An Laibru, alworo Rwot Lubanga me polo ma okelo nam ki lobo. Ci lworo omako jo-ni matek, omiyo gupenya ni, Man gin ango ma itimo-ni? Pien jo-ni onongo gungeyo ni en tye ka lwi woko ki i nyim Rwot, pien onongo ko otetigi. Dok guwacce ni, Watim gin ango i komi wek nam ojukke okwe mot piwa? Pien nam onongo otinge medde ameda. En ogamo doggi ni, Wutinga wubola woko i nam ka wek nam okwe piwu, pien angeyo ni tage me nam man matek twatwal-li obino i komwu pi an. Kadi bed kumeno, jo-ni gukwango mel matek me dok cen i wi tera, ento pe gutwero, pien taggi me nam obedo ka medde ameda i komgi. Pi meno omiyo gukok bot Rwot kun giwaco ni, Wabako dogwa boti, in Rwot, pe iwek wato ka waneko laco man. Pe imi remo pa ngat ma pe ki bal odok i wiwa, pien in Rwot dong ityeko timo kit macalo imito. Kumeno gutingo Yona ci gubole woko i nam, omiyo tagge me nam otuggi kweyo woko, omiyo jo-ni gulworo Rwot twatwal. dok gumiyogi thum bot Rwot, kun gikwongo kwong. Rwot omiyo rec madit omwonyo Yona woko i iye, ci Yona orii i i rec meno pi nino adek dyeceng ki dyewor. Yona olego Rwot Lubanga ki i i rec, kun wacci, Cing akok bot Rwot i canna, ci en ogamo doga. Cing akok ki i i lyel, ci iwinyo dwona. Pien onongo ibola ka matut, i cwiny dye nam, pii ma mol oruma woko dyere. Tage me pii ki corone omol okato ki i wiya. Ka dok awacci, Giryema woko ki i nyimi, abineno dok ot meri maleng nining? Pii omunya woko, kut matut oruma dyere, tiri okadde woko i wiya, kun alwiny piny i te godi. Alo acito piny wa i lobo ca, giloro doggolane i wiya woko matwal. Kadi bed kumeno, idwoko kwona niya ki i bur, in Rwot Lubangana. Ka tipo koma ool woko, ci dong apo i kom Rwot, ci legana owinye boti i ot meri maleng. Jo ma giworo cal jogi ma mwa-ni gibalo mar me ada, ento an abimiyi gitum mera ki dwon me pwoc. Gin ma dong atyeko kwongo pire bene abicobo. Laa tye bot Rwot. Rwot oloko ki rec, ci rec ongoko Yona woko i wi tera. Lacen lok pa Rwot dok obino bot Yona pi tyen me aryone, ma wacci, Ai iciti Ninevi ma en gang madit, iter iye lok ma aciki pire. Yona oa ocito Ninevi kit macalo Rwot owacce. Ninevi onongo gang madit twatwal, ma ngolo dyere ari keken teri wot me nino adek. Yona ocako donyo i gang, otere wot me nino acel, ka odange ni, Wudong nino pyerangwen. Ninevi gibiketo woko. Ci jo me Ninevi guye Lubanga, guciko bene pi kare me rii kec, kun giruko bongo cola, cakke ki i kom jo madongo oo kwede wa i kom jo matino. Ka lok oo bot kawaka me Ninevi, ci en oa malo ki i wi komkerre, ogonyo jore ki i komme, oruko bongo cola ka obedo kwede i buru. Dok omiyo oloko oketo i dye Ninevi ducu ni, Pi cik pa kabaka ki luditone, pe dano mo, kadi lee, kadi dyang, kadi romo, obil gin mo. Pe gucam, dok pe gumat pii, ento wek dano ki lee giumgi ki bongo cola, wek gukok matek bot Lubanga, eyo, wek ngat acel acel olokke owek kit marac-ci, ki bene tim me yak ma en bedo ka timone. Anga ma ngeyo ka Lubanga bijuko cwinye? Bilokke weko kinigane mager-ri wek pe wato. Ka Lubanga oneno gin ma gutiyo, kit ma gulokke kwede, guweko tim megi marac, Lubanga ojuko cwinye i kom gin marac ma onongo nene en owaco ni ebitimo i komgi, ci pe dong otiyo. Ento man owango i Yona matek, omiyo kiniga omake. Ci Yona olego Rwot kun owacci, Akwayi, in Rwot, man pe en aye gin ma nene awaco i kare ma onongo pud atye i lobona? Meno en aye gin mumiyo alwii woko oyotoyot me cito Tarcis, pien angeyo ni in Lubanga ma latim kica, ma timo kica bot dano. Kiniga pe maki yot, mar meri dwong ma pe lokke, dok ijuko cwiny i tim marac. Koni dong in Rwot, kwany kwona woko ki i koma, akwayi, pien bedo ber ka ato kato ma abedo kwo. Ci Rwot ogamo ni, Itamo ni ber me bedo ki kiniga? Lacen Yona oa woko ki i Ninevi ci ocito obedo tung wokceng me gang. Kunnu otiyo iye bolo pire kene. En obedo piny i tipo i te bolone wek kong enen gin ma bitimme i kom gang. Ka dok Lubanga omiyo keno otwi odongo lak ka wi Yona wek tipone ogeng ka wiye pi kweyo cwinye i canne, kumeno Yona cwinye obedo yom twatwal pi keno-nu. Ento ka piny oru nino mukene, Lubanga omiyo kwidi ocubo keno-nu ci oneye woko. I kare ma ceng dong otuc, Lubanga omiyo yamo malyet okudo twatwal ki tung wokceng, ci ceng owango wi Yona nio ka kome oloc woko. Omiyo Yona okwayo ni twore eto, kun wacci, Bedo ber ka ato, kato ma abedo kwo. Ento Lubanga odok iye ki Yona ni, Itamo ni ber me bedo ki kiniga pi keno-nu? Yona ogamo ni, Atamo ni ber me bedo ki kiniga, kiniga ma romo ato. Rwot dok owaco ni, Kica omaki i kom keno ma in pe itiyo tic mo pire-ni, in ma pe imiyo odongo, ma otwi i dyewor acel, ka dok oto woko i dyewor acel.